imwe nzira tinoda kuhwazve imwe nzira
kuroorana vana vedu vachiroorana taiziva eh, kuti vana vedu ava vanga vasingaiti zvokuti iye ndiye anondonyenga musikana ega kavo kanext door nomusikana ndioti ndinyengerevo musikana wangu wapapa ndamuda mwana wapapa vaya ndovenda kundokwevedzera musikana uya kusvika azoda kana ada vozowana nguva yekuti mukomana nomusikana vochitaurirana kana vataurirana pazova kuzotorana mukomana nomusikana voenda kwavatete mwanasikana achindotaridza vatete mukomana wake vatete ndovovhunza kuti saka munoda kuzvifambisa mashoko enyu awarini mukomana ndiye otaura achiti haa pamwedzi wakati ndiwo ndendichiita zvakati wendee ndagona kuzviita saka vatete vogadzirira kuziva kuti handozoitika panguva yacho yazosvika iyoyo paizowanikwa vazukuru vomurume nemadzitete achiinda kuti tondotizisa anovuya ogara sokumucheto kwomunda uko kunokuva nambuya vakadzi veazvanzi ndova vakubika chikafu chokuti vave vagozondozva saka kana chabikwa chikafu chiya chinozoinda uko kana chaendako vogara pakati taravuke kuti avo papa ava kunoku vachitaurirana kudai saka unenge aripo mbuya vaya ndo vanozosvitsa sadza riya vaya vopuwa sadza ravo vodya havasati vavona mukadzi wavo mukadzi paanozovuya unovuya akaberekwa nekwiriti nambuya ari kumusana vachifamba asi akafukidzwa kwirika wosvika paya pana varume vake wonzi kubvisa kwiriti kunobhadhagwa kuti mutaure naye kobhadhagwa nhumbi dzavanenge vavuya nadzo dzokuti apfeke unenge atengegwa kubva tenisi pitikoti dhirezi kwiriti dhuku saka zvinenge zvonzi tauya nembuya voti toda kuvona zvinhu izvi zvinhu zviya zvorongwa apa zvovunganidzwa zvavunganidzwa apa konzi zvibhadharai mari yokuti mukadzi wenyu avone zvinhu achindopfeka wobhadhagwa mari wonta kundopfeka apfeka wobhadhara mari yesadza ravarya ndiro imwe neimwe yekandiwa chimari chayo yakandiwa chimari chayo vaya vorongedza mambuya votora mari yavo vaya votora mukadzi wavo veinda mukadzi uyu ainda kumusha kwavarume vake aindosvika anogona kugara kwevhiki murume wake uripo asi havasati vapiwa bedroom rokuti vagare vose mubedroom ravo unenge achingovona murume wake ari paruvasha iye achivata nezvitete uku wozoti musi wokunzi nhasi tiri kusumudza muroora kuti achienda kubedroom kwake vatete ndo vanoenda vondodzura mumba vopedza vowadza machira yazvanzi yavo vopedza vozotora mukadzi wavo uya voenda naye vondogara pamukova vagara pamukova vobhadhara mari yokuti muroora wavo apinde mumba kana apinda mumba muroora uya unogara pasi agara pasi wobhadhagwa mari yokuti achiinda kundogara parupasa kunovata murume wake uya ndopaizobhadhagwa mari yokuti kukurura nokuvata nomurume yaibhadhagwa ipapo
tanga tiri kunyaya ye iyo yanga iri tsika imhando yeroora handiti eh. tatiri kunyaya yemhando dzekuzivisana zvinenge zvichiitika uye zvinoitwa sei yatinoti communication saka ike zvino tava pachinzvimbo chokuti tamboziviswa kuti hanzi kare kwaitumwa mupurisa wasabhuku ozivisa vanhu zvikanzi zvekare kwainyogwa tsamba yainzi telegiramu zvikanzi zvekare kwaiva nevanhu vaituma vaituma machinda achifamba ondozivisa umwe umwe achizivisa vamwe vachizivisa vamwe kuda vaipanana nhano dzokuti kuda makiromita gumi umwe wovudzawo vamwe kuti ndanozivisa vamwe zvakati zvakati zvakati saka ike zvino Tava panyaya yekuti zvinhu izvi zvose zvaingozivisa zvinhu zvakaita semuchato, rufu. Toda kuti tizive kuti zvakachinja here uye kana zvakachinja, zvakachinja sei pana ike zvino. Izvi ndimi maizviona kana kuti maiziva zvaitwa nana sekuru vedu, asi imi toda kuti muchitiudza kuti ike zvino pamaonero enyu zvakachinja here, zvakachinja sei. Saka munhu anos anenge achida kutipindura anotiudza kuti zvakachinja here zvaka, kana zvakachinja zvakachinja sei saka ndiani angatipindura pane vamwe vechidiki vasvika panapa ndo vandototonyanya kuda kuti mumbotiudzavo kuti imi ti munotohwa kuti asi izvi zvavataura izvi nezvava kuitika ike zvino nekuti vakuru vatiudza